Dwi nawr ar Boulevard Steffan Fawr, neu Steffan Cymare, sef uh, brenin a rheolwr Transylvania, um, yeah, tywysoges Transylvania, ta 1460 i 15 dim 8 os fi'n cofyn iawn. Uh, mae hwn, dyma ni'r prif stryd yn um, Chisinau, sef prif ddinas Gwariniaeth Bukovina, uh, Gwariniaeth Moldova. Reit, mae'r lle newid am enw sawl gwaith, felly mi welwch chi Bukovina, mi welwch chi um, Moldova, uh, mi welwch chi hefyd uh, Bestarabia, sef yn fras a dyn ardal. So, mae tywysogaeth Moldofa'n hen, hen. Mae'n un o tri rhanbarth fawr Rwmania, yn ôl i hwnna mae'n munud. So mae yn hanesyddol, mae Moldova i gael yn Rwmania, ac mae da chi Gweriniaeth Rwmania, uh, Moldova. Felly mae'r afon Prwt, di'r rhannu nhw, a dyn y ffin dwyreiniol oedd yr afon Nistra, lle dwi'n gweithio mynd prynawn yma. Um, felly ydych chi tywysogaeth Moldova, sy'n cynnwys Gweriniaeth a rhan o Romania a Iasi oedd y prifddinas I fan'na, a wedyn ma' 'da chi prif- yy ma' 'da chi Valachia, sef de y wlad, lle ma' Bucharest, tir cyfoethog iawn iawn, yy fflat iawn, yy mewn ffordd gorlifdir yr afon Donau, a ma'r enw Valachia, Wallachia, yr un gair â Wales wrth gwrs, so ma'n golygu yym tramorwyr ne' dieithriaid Rhufeinig ne' Lladinaidd, felly pan ddath y Saeson i Brydain o'n nw'n gweld y Cymry, yr hen Gymry, yn Lladinaidd iawn ac oedd y Cymry'n gweld ei hunain fel fath o uh, etifeddion uh, Roman Rogers Rufeinig. Ac um, mae'n un ffordd, wrth gwrs, mae Romania, mae'n siarad iaith Ladinaidd, mae'n debyg iawn i Sbeineg ac Idaleg, Catalaneg, ac uh, mae Falachia yr un gair. Ond nhw'n credu yn y bôn bod y gair Wales a Falachia a Walwnia yn dod falle ar gair Yr un gair Cymraeg a gwalch. Felly mae, mae G a W yn aml yn newid mewn hen ieithoedd fel gad yn ward. Uh, garden, yr un peth, um, a warden. Ac um, falle bod yna llwyth Celtaidd yn galw hunain y gweilch neu gwalch. A dyma hwnna wedyn yn dod yn exonym amdan pobl oedd yn um, wahanol, neu, a wedyn mae hwnna dod i gyfeirio at uh, tramorwyr a wedyn tramorwyr rhufeinig. Felly dwi'n um, sôn, so mae, mae Transylvania, yn un o tri tywysogaeth a rhanbarth o Rwmania, felly Wallachia a wedyn Transylvania, felly Moldova, Transylvania a Wallachia, dwi'n gweithio mynd i Trans... wel, a Transylvania, wrth gwrs, oedd lle mae, um, lle oedd Brasov, lle o'n i dwrnod y blaen, i'r ysgol Romaneg gyntaf. Dwi'n nawr yn dod i um, synethu Moldova, pam bod Bydde ni'n offi gael senedd di mawr i Gymru. Edrych mae hyn wneud dan nhw Arc de Triomphe. Dwi'n mynd siw beth maen nhw dathlu yn Moldova. Um, oedd y milwyr Moldova yn enwog yn rhaid fel byd yn erbyn y Natsiad. Hel, fel lle mae ddewis. A wedyn dyma'r senedd di gath ei adeiladu yn y 70au. Gorffen 1977 fi'n credu. A mae popeth yna. Felly yr un peth, mae'r stryd Um, stryd yn y boulevard Steffan Fawr ydy'r prif boulevard. Mae'r adeiladau'n hyfryd, ond bron i gyd wedi cael eu hail adeiladu ar ôl yr air rhyfel byd, uh, wedi cael ei dymchwel achos yn rhyfel. Felly mae rhan yma o Moldova hanesyddol uh, wedi bod yn rhan o Rwysia dda dipyn yr enw Bessarabia neu Bukovina. A, a mae'r stryd yn newid enw Sorgwaith, oedd yn arfer cael ei arw'n stryd Alexander ar ôl Zar. Wedyn nath yn rhan o Romania ar ôl rhyfel cyntaf, pe mae Romania yn ennill tiroedd Hwngari a fach o tiroedd Rws, beth oedd yn Rwysia, a'n cael ei alw'n Boulevard Carol yr Ail, y brenin Romaneg. Wedyn ail, ar ôl ail rhyfel byd, mae'n dod yn Boulevard Lenin, A nawr mae'n brenin uh, Wylfad uh, Steffan Fawr. Mae'n rhywbeth o brotest tu fas y Senedd sy'n siw beth yw e, lot o arwyddion yn o Rwsieg, felly mynd i trio ffynu mas beth oedd hwnna. Ond mae'n adeilad hardd, wel, fawr, fi'n offi stwff mawr, ydyn. Wel, os rhaid i bopeth yng Nghymru fod understated, yn fach ac yn cwtslyd, ni'n teimlo'n aml bod yn esgus am pobl sy'n y bôn, ddim wedi dim hyder mewn Cymru a'r Cymreictod a wedi bod yn esgus bod yn neud e achos bod nhw'n bod pobl Cymru'n cwtslyd. A dim yna, mi off i hwn. dim unrhyw fath o ymddiheiriad. So, a chest, yma ydi a chest. Uh, lleoliad am ni i gofio tywed, pobl sy'n dioddau dan uh, comunidad totalitaraidd. A dyma lle y prif, dyma lle mae'r prif uh, protestiadau yn digwydd yn y sgwar yn cwmp comunyddiaethau ar ôl hynny, fel chi'n gweld. Um, Felly mae Chisinau, Chisinef, uh, fi wedi mwynhau. Mae, mae maes trefi wrth gwrs yn llawn uh, fflatiau, byddwch chi'n ysgol Sofietaidd. Ond, mae'n ddau ffordd, yn gath y llefydd, dwi'n credu bod ni'n gorllewin gallu cydnabod diant gymaint o llanast a tamchwa o ddrai rhyfel byd a rhyfel byd cyntaf yn dwyran Ewrop. Hynny, ni gathon ni, mae'r pobol yma wedi cael rhyfeloedd ar eu tiriogaeth. um, dwywaith mewn cenedlaeth rhan o bod, rhyfel byd cyntaf, yn sicrhau rhyfel byd, popeth i cael ei dymchwel. Felly, mae adeiladau Sofietaidd yn gallu edrych yn salw, ond o le oedd e'n tai i bobl, oedd pobl yn gallu ei fyw. Um, Gatho adeiladu pattern blaw, felly pattern baw, yn ffordd sydyn iawn, ddim o reidrwydd a deunydd gorau na lot o feddwl am um, llesiant pobl, ond olio tai dan nhw. Ac um, o gofio y fath llanas coswyd gan y fyddin goch a'r natsied a wedyn yn sawl lle bomio gan uh, yr Americanwyr er mwyn stopio y natsied ar ran ddechrau rhywle. Felly mae'n ma gallu Ie, yeah, mae'n ma iawn i ni edrych lawr ar adeiladau yma weithiau, dwi'n bod yn salw, ond mae lot yn salw. Ond gath nhw'n adeiladu ar frys pan doedd ddim lle i gael ag tŵ fanwerth yn y boblogaeth hefyd. Uh, felly yn eisiau rhywle i bobl fyw. So mae adeiladau yma gan fwyaf yn rhaid i cael ei ail-adael i fod ganol cysio, yn braf iawn. Mae e, fi'n aros o'r llety sydd ddim yn ffab, ond mae'r lleoliad yn wych. Um, so, mae da ni... A yn rhyfeddigol, mae yna bron pob yn ail siop fan hyn, sicr tua gweilod y... Uh, uh, stryd, a bod y station gwerthu air. Felly, mae pobl o'n obsessed efo prynu air yn y lle yma, ar y garian. A fi'n credu, achos darllen sy'n rhaid bod um, A'r gair am air yn y mannau ydy aur. Mae'n siŵr mae awr maen nhw'n dweud. Um, ond mae'n edrych yn debyg bod, bod pobl wedi cael sgamio yn y 90au wedi colli ffortiwn i boedd a fe bod yn gyfrifol am um, uh, amaethyddiaeth mewn rhyw fath o rhan o'r Undeb Sofietaidd. Uh, felly, falle mae pobl jyst yn teimlo'n saffach, yn ymwneud â pres da nhw, i jyst prynu air y garian, mae'n bod rhywbeth solid da nhw. yy yn dibynnu ar yym swff y yym banc swff fel yna. Felly mae'n dlawd iawn o gwmpas y stesion yy pobol bigera yn wel pobol sy'n gwerthu stwff rhoi blanced ar llawr yn gwerthu knick-knacks a dillad trep yym celfi trep yr olwg felly dwi'm yn siŵr beth yw'r drefn fyn 'na. Ond ma' rhan yma'r ddinas yn fendigedig deud y gwir mewn sawl ffordd. Lot neisach a teimlo lot mwy fel prif ddinas nag yw Caerdydd. Chi'n gweld yr adeiladau mawr yma. Ac wrth gwrs mae wedi bod yn rhyw fath o prif ddinas yn hirach na Caerdydd. Caerdydd cael gwneud y prif ddinas yn 1955. Wrth gwrs mae Chisinau, Chisinef yn cael ei wneud yn prif ddinas o Gweriniaeth. Sofietaidd, Moldova tua deg mlynedd gynt, felly mewn ffordd maen nhw wedi bod yn mwy o brifddinas nag ynni, a gyda rhyw fath o canolfan weinyddol bwysig hefyd, wrth gwrs, cyn a hyd oedd yn y Ymerodraeth Rwsia, oedd yna uh, fwy o fri ar y lle. Reit, felly, um, dwi'n offi troli bysys, yr awyr bod rhain da ni yng Nghyrdydd, uh, gafon ni wared â nhw, hynna un beth sy'n gret yn dwyrain Ewrob, achos bod nhw wedi bod yn tlawd, a bod gan pobl ddim lot o geir,

Reit, felly gen i o Chisinau o Prifddinas, um, wel, braf iawn. Dwi'n hoff iawn o, o Chisinau Prifddinas Moldova. Um, hwyl.